Бер сүзне әйтәйен дидем, я- теге тамада. Гамил Нур күз алдына килде мин сразу. Супер-пупер ди. Рифат Сәләхнең туенда булган инде. Шуннан соң ди. Алып баручы кызы тамада бер менә шундый ни, э, бер сволочь ди, марҗа икән белә бит инде, менә монашка дип Тиңе бит э, пышыл. Бу манашканы сүрәтләп биреп, калганнар аның манашка икәнен, сүзнең манашка икәнен әйтергә тиеш балалар икән. Бу пантомима шикеллерәк. Бу Беләм, беләм, мин крокодилны беләм. Кара төсләрдә күрсәтеп кар, алай да болай да юк бер кем банашка башлана килми бит инде инде безгә туй татар туе. Шуннан аптырагач шукуны күрсәтә бу. И все. Эй, малашып китә җигит киләнәсе. Ул э, басып кала, теге артыннан чыгып егерә. Монда инде әлбәттә шулай ук ни калдыра кирәк финалны. Алар ярашалармы? Инде әллә аерылышалармы? Ансы ни булырга тиеш? Тәртип уйлыйм мин. Билгеле булмаска тиеш. тәртип. Иртә белән генә никах була инде, и кичкә теге яшьләр җыелып, шундый уен уйныйлар инде. Ну, туй, бу- туй дигән сүз инде ул. Мгм. Э, бу моны инде башта никах э, укытып э, Марияны Мәдинәгә әйләндереп, никах та безнең шулай бит инде, бер сәгать утыра да оныталар аннан соң. Җегетләр дә шулай. Ну, ансын әйтә ул. Менә шул шулай ук моны миңа ошады, ләкин моны эшләргә кирәк менә яңадан. Мин әйткән ниләрне. Нигә истәлек дигәнең сиңа ул группа? Зилә Сабитова таракан. Менә ул минем теге мин, миңа үзенең самимилеге белән ошады. Монда әлбәттә теге э, бу алдагы ике хикәя кебек кителмәгән ниләр юк. Моментлар. Э, Ләкин менә самимилек, тулай торак тормышы, андагы характерлы кызларның телефон, чәйник боларның янып чыгамы? Әйе. Янып чыгар чәйник сырыйлар инде нидән үзенең жигитеннән сырый ул менә үзен бер бутылчык тагын бер кемдер алып килә бер кем аннан соңрак шул бутылчыкны аңлата анда бер кыз әнисенә аңлата инде ул аны әйе әйе әйе ансы да кызыган кызык әйе кызык логика юк кызларда шунысын күрсәтте соңан шуннан ни

Менә аларның икесенең үзара шундый теге ниләре, диалогы, үзләренең теге бер-берсен ярату, яратым да димиләр алар. Менә шул сөйләшүләр миңа ошады. Теге Үзләр нәрсәдә бүтән йортында сөйлә, но күренеп тора, боларның икесе бер-берсенә шул кадәр туры килгән. Шулай белән сазы э, уңышлы хикәяләр рәтенә кертәм менәме? Шулай ук. Шулай аңлатса хикәя дип әйтеп була инде моны. Әле була бу, менә шул ни э, башта әйтәм, мин уйладым. Малайдан монда күчкән мәлсәңәлләр ди. Шуңа күрә шул моментны никрәгә ашыгыла. Ой, әйбәт хикәя. Әйтәм, ихлас һәм диалоглар, диалогларны кора беләсең син. Диалоглар югыйсә бөтенләй бүтән әйбер нидер, аңгыра диалоглар. Ну, кызлар, ну, мин искә төшердем үземнең студент чакларымда, бөтен дөрес язам. М, Крепкий орех дигән

Аның каршылык күрсәтер кеше юк, ул ялгыз ди. Ул тышын әйтмәкче була. Димәк, төше булмагач ялгыз, ну инде туры килми бит. Бер генә ялгыз дигәч, бер генә шикле күз алдына килә. Ялгыз дигәнне ул ялгыз дигән сүз түгелдер, ул ялгыз.
Аннан соң иң катысы ди, ватан җирен азапландырган ул чирик, чирик дигән, чирик кортлы теш.

Анда Самат дигән э, төп герой. Юк, Чикләүчене. чикләү кеше дигән парча да бар.
Ну, менә монда ул әгәр дә менә шушы чикләү Каты чикләү дигән.
Болайны сүз дә юк. Исә чикләү кеше дигән. М, ярар, Күбрәк язырга, күбрәк укырга киңәш итәр идем бу авторга.

ничек тусмалар шуларны аны төрле символлар белән дә кулланып ә мин символлар турында әйтмәдем хикәя кыска хикәяләрдә бигрәк тә символлар зур роль уйный мәсәлән хәзер сезгә мисал китерәм Альбер Камю дигән француз язучысы. Аның кайсыдыр бер хикәясе бар, Зөләйха әйтер исемен. Хикәя героеның, э, персонажның э, неен җан халәтен күрсәтер өчен ул тора Монда әйтеп булыр иде, язучы языр иде, мәсәлән, безнең күп язучылар аңа нәрсәгәдер борчылганда, ни, теге сөйгән кызы белән талашкан монда, әтисе белән нидер дәва белдергән, яисәң эше бармыймы? Юк, ул карап утыра, тәрәзәгә карый. Тәрәзәдә бер чебен Бер генә бер генә чыкмакчы була. Ошый алмый. Шуннан соң шулай кикә барайын ди хәзер мин бүтән детальне хәтерләйм. Кикә ахырында ул куртышканы ача да мине чебене чыгарып җибәрә. нәрсә әйтергә тели ул демәк ул үтәчәк ди бу персонажның тормышында да мондый авыр ниләр моментлар бәргәләнүләр барырга белмичә исән бер башка менә шушы символлардан файдалана кирәк һәрвакыт димин мин ләкин ул нигә хикәя поэзиясе ди Ә поэзия ул бөтен жанрга да кирәк э, элемент, гонсур. Хәтта мәкаләдә булса да, мәкаләне бөтенләй бүтән төрле яклары белән ялтырап балкып китә. Әгәр поэзия, анда шигърият, символлар, метафоралар булса. Менә э, ярармысы без лирик чигенеш дип кабул итик. Хәзер э, хикәягә күчәм бу Алина Галиеваның югарыда алла күренми. Монда дисең әйткәндә, шулай генә инде вакыйга у кадәр теге э, менә э, әллә нәрсә юк инде. Карт килгә үзенең ул шәһәргә улы белән э, килде янына. Уларның бар 23 катта яшиләр, даш балалары бармы микән билгеле түгел монда. Кирәкми дә инде кысканы хикәядә. Ну, улы акча артыннан куа, енді дөнья куа. Шуңа күрә дә бала булмаска мөмкин. Алай дисәң, аның хатыны өйдә генә утыра, сөйләргә, сөйләшергә ни аңа кеше юк. Бу кайнатасы килгәч инде ул Сөенеп китә, сөйләшергә дә кеше бар. Ну, моның үз улы белән сөйләшәсе килә бит инде. Тегә улының вакыты юк. Менә ди, әзгә тагын кал инде, ял көне сөйләшерсез ди инде килене моның хәленә кереп. Килен дигән сүз юк ана җирдә. Мин соңлап бер битен куашкына килен икән аңладым. Бу моңа малай әле сәяси эшен генә түгел, моның үзенең зарлары бар авылда теге аны түбә тишелгән, нәрсә нидә лапас лапас түбәсе булган дип аңлар дип истә каламсың. Ну, вакыты авылда бит нишләр бар, ни белгән, хатыны бер ялгыз яши. Ул инде кибеткә чыккан күрәсең, анда менә Хәерче утырабыз. Әйбәт кенә киенгән, йөзе дә әйбәт, намаз да укый әлестә менә. Шуннан сөйләшеп китә инде бар. Икенче тапкыр чыккач, син дип төбә яба беләсеңме ди. Күп артык кат ә, башта теге ни сөйли инде бу, хәерче авылда ди фәлән, ә монда шәһәрдә искә күтәрелә ди тарихлар. Ә Алла э, төшенчәсе юкка чыга искә менгән саен. Ә, Авылда ди, анда ди түбәгә терәлеп тора фәлән дигән үзенең фәлсәфәсе бар инде моның. Шуннан түбәгә барып беләсем килгәч, пауза һәм әйтә инде автор. Шәһәрнең алла белән хәлләре мөшкиләле. Ул аны эзләп һаман искә дә искә менә. Ә бу вакытта икәү авылга кайтып баралар. Ир-атның күзләрендә күк, йөрәгендә Аллаһ. Әмма аның әле югарыга менеп караганы гына юк. Әмма аның әле югарыга гына менеп караганы юк инде. Югарыга гына менеп караганы юк. Хикәядә менә тагын бер ритм да кирәк анда. Димәк, дигән. Ритм һәм инверсия, инверсияләр, э, нидә Һәр вакытта, мәсәлән, исем исем алда, хәбәр артта кисә ул тизек җимлә бит, ләкин хикәя проза күмәләнде, нине яратмый. Инглиз алмаштырырга кирәк. чөнки мана килпет тислегә нигә бара шуңа күрә теге менә укыганда ул аны үзең сизәсең инде яза яза сизәсең менә кайбер сүз артык була алмашлыклар без күп кулланырбыз менә без дип инде әйтәм ул аны алар җөмлә үзеннән үзе аңлашыла аны язмасаң да кыска ике мөмкин кадәр экономия сорый. Күп сүзне яратмыйм. Шуңа күрә әйтәм, яңа шигырь белән менә шул уртаклык да шунда да инде. Менә минем бу хикәя шулай үзенчә кызыклы. Ләкин менә мин ышанмыйм, теге бомж бит инде бу. Әйбәт киенгән, намаз да укый. Ну, ул аны әйткән бит авылында типа куып чыгарганнар дип. Ой, Ә шәһәрдә кая ул э, мөмкинлек таба нидә? Киемнәрне ниләрне карарга, намаз укырга. Анысы хи- хәер сорап утыра. Бу ди- таза сау, ни ул бит кендәлек эш- эш табам ди. Теге ни булмаганда. Ну, андый кеше инде ул сәдака сора, ул мәчет тирәсендә дә урнашып шунда итеп, себереп, итеп шунда да урнаша ала. Инде андый тиңи дә булгач.
Үзе әйтә, эш табам дигәч, әй шул читен. Үзе хәер дә сорап утыра. Менә хәер сор, әле яңа исем эчте, хәер сорау турында хикәя Азиз Нисиннең терек алыш. Бу ни була, полициядә эшли. Шуның өчен менә таптунлар да кемнедер күзәтә. Моны ни җитәкчесе бер йортта нәрсә наркотик сатырга тиешләр, шуны күзәтеп утырырга, күзәтеп күзәтергә не бирә моңа, боерык бирә. Ә ничек күзәтергә? Бу Хәерче киеме, болай гына карасаң шикләнә башлыйлар бит инде бандитлар. Ни каршыда шунда бер ике хәерче дә бар. Бу гримланып, хәерче киемнәре киеп утыра инде күзәтеп. Аның неен бирәйин, син? Башта теге не нәрсә дип атала инде ул отчет дип әйтергә мына нәрсә теге нигә стенограмма юк күргәнен язып бирергә тиеш бит инде ул озын башта фәлән кеше килде фәлән минутлап кыскара бар аннан соң ниләре иң соңыннан гариза мине эштән азат итүегезне сорыйм сикереп килгән сиңа нәрсә булды ди әтәч ди

Әй, бу бит хикәя жест менә нәрсә ди, кырыс хикәя. Монда бит кеше анда бит язмышларга ни бар менә бу э, картның язмышы.
Балалар. Менә бу әсәрен ул хикәя итеп бетерсен өчен аңа нинди менә сүзләр именно ышанычлы бу- ышанычлы булсын пафосно алырга и бит менә именно менә моны хикәя итеп ясыйлар бит ул син әйтмешә ул бит Шулай. не бик э, интересно үзе темасы

Урамда бер сукмайны очраткан иде бит. Әллә шуның аркасында төнләне саташу яна. Хәерне, Аллаһның рәхмәте яусын, дип кабул иткәннән соң сөйләшеп киткән әле. Татар балалар йортында тәрбияләнгән булып чыкты. Авылдан йорт бирелгәч тә, шунда ук урман каравылчылыгы эшкә кергән. Шунда тыныч кына яшәп ятканда агач урлауда гаепләп йә премия, йә штраф түлисең дигәннәр. Бу бичара бер гаепле алмаган килеш. Менә бу нине бу хәерчене детдомнан чыккан кеше дип түгел. Тик авылга кайтып, фәлән моны тартып алганнар, урынын, аның урынына коттедж салган, ул шулай ышандырмый дисәң икән. Авылда хәзер анда әллә күпме буш вантлар. Кил дә урнаш.

Bu катлаулы бары бер кыска хикәясен. Ул ниндидер бер трагедия булып йорты янып китә аның, балалар үләме шунда, ни, гаиләсе шәһәргә килә ул. Ул менә шуннан соң инде менә үзен карарга тырыша, әлбәттә, дигән итеп бетмәгән. Детдомда кирәкми монда. Кин, киндерек ишләр эшләп кара, эшләмәгез дип утыра аптыраганнан теге. Мин сәдака да сорап. Менә шундый итеп әйтергә э, кирәк аны. Шуннан бу әйтә бар. Мен, э, менә бу папасының теге сәфәземесен алып ташларга. Әйдә ди, нәрсә, яваласың, теге ничек белмәсең, мин бит авыл кешесе. Мин гарбуй авылда эшләдем, теге нигә кадәр тора иде.

Бу беренче әсәре бу минем. Чулпан Арифуллина. Бу хикәя түгел Ул шулай. бер дә әле язмаган, менә ул бер тапкыр язган. Бер тапкыр язып бит хикәя. Оның шықты козанлыкларында. Ну, икенче икенче тапкыр язсын. Ава алай гына булмый бит. Аны бик күп язарга кирәк. Юк, менә аңа әйе, менә Би- шул бию- теләкләрегез әйе.
Биюче бию бию старал дигән. Әйе, менә икенче хикәя язганда әнә теләк эшләсен.

Ураза инде айы. Ну, мин әйтәм ии димен. Юк.
Сына нәрсә?
Нәрсә әйтергә теләгән? Әйтергә теләгән билгеле, ну монда ул хикәя түгел бу. Ну, хикәя булсын өчен менә бу әсәрдә нәрсә җитми Иркай? Бүтән ним язарга кирәк?
Мана, беренче чыгарылмыймы, мәсәлән, үзем әйтсәләр.
Филитон инде бу. Әйе,
шундый кешеләр булса инде дөньяда.
Аның бит максаты көлү инде барыбер. Юлиянасы кирәк бит ул нәрсә, ул кадәр безнең теге үзебезнең ниләрдән теге мәҗлис салган иткән. Аны бит бөтенләй беткән кешеләр теге ураза аенда мулла белән алай мәчеткә нәрсәгә бирсен, ул бөтенләй ышанмый торган кеше булып чыга теге дөньяга да. Ул башта теге дөньядан курка. Теге дөньядан куркач ул ураза аенда салудан да курка инде.

Менә әйтә, вәгазь тәмам булгач ди, әле вәгазьне сөйли, мулланың нәрсә сөйләгәне теге, теге дөнья, бу дөнья, бакыйлык, фанилык. Тәмам булгач, авыл халкы өйләренә таралышты. Әле мәчеттә чакта амин тотып дога укып утырган авыл картлары юл буе инде кем кызының кемнән кысакка узуын, Кемнең монда бигрәк инде ул бөтенләй беткән ул. Поголовно дигән сүз инде ул кем сөйләрде булгач. Кемнең колхоз сабына яшәвен колхозлар бетте түгел син алар. Кемнең башы бурлыктан чыкмавын тәмләп, затлап чәйни башлады. Ураза узлары белән шуны сөйләргә һич оялмадылар вә хурлыгын күрмәделәр. Тел диде. Алар бит дөреслекне генә әйтә, кеше гайбәтен сатмый, ишеткән күргәнне генә. Мәчеттә исә аны салуда ярдәм күрсәткән авылның кайчандыр беренче хулиганы. Хулиган булган. Ә хәзер исә почетный гражданины булган Байсаров, Мулла һәм Байсаровның уң кулы гына калды. Баса бирдем, тагы нәрсәләр кирәк, тегесе язып бара, не, уң кулы. Инде муллаен фәлән фәлән белә. Я, аннан соң тек мулланың ине кайтып не бер ярты салалар. Юк, менә монда сөйләп баралар ди. Шулай ук фәлән теге сөйләп бара. Сиңа диалоглар белән күрсәт. Менә бер не

Арып килә бит инде бу нидән? Ул мәктәптә укыймысың, Әй. университетамы? Мәктәптә инде кая шул әйткәч апа тегетмесе дип ахырдан башлангыч класслар дип уйлыйм мин. Ну только анда тарих белән ни керә? Теге дөньяда да э, теге нә- нәрсәле? Дин турында.
Әйе, анда да баргач та бәрәннәр бармы дип сорыйлар. Шуңа күрә яны начальник классларга

Hı? 20 яшьтә. Шул сарык көтүләре булган авылдан чыккан икән. Монда бәлки шул сарык көтүне, менә шул эссене күрсәтергә кирәктер. Көтү кабу э, нигә ошыкка кереп ятыпмы шунда бераз чер... иртән үк китә бит ул көтүгә. Черемей торган көтүе тарала моның. Бу э, көтү артыннан нигә аңлай, пулай күрсәтергә менә э, мине накал эмоциональ. Шуннан э, э, авылга кайтмый кич моңа хәл ярдәмгә килер кич белән әйткән исез көтү юк сарыклар сарык бит инде алар трәсәк атарга эзләп йокысы туймаган мына икенче көне мәктәпкә килә анда дүрт кенә рәттән көттерү артык артыграк инде буламыйдыр да ул белмим
биш кенә рәттән дигән биш кенә

Юк, мин менә болай языр идем дип әйтәм мин. Әйе, әйе, ничек языр идең, дөресләп, әйдә, әйт әле. Анда ул яз икәнен күрсәтә. Ә май... Чәчкәләр әле чыга башлаган гына ниләрне дип әйтә аланы, именно япон. Май айы булсын, әйе, май айы. Майда китүче ай инде. Менә бер көн, менә шушы таралып, эзләп, интегеп, йокысы туймаган кеш килеп утыра ул.

Аннан соң кичкә кинәт вакыйга э, кереп киткән ярата. Сәхнә әсәре кебек ул. Кыска хикәядә син анда таралыш, синең ва- ниң юк, син көләме, шикләнгән. Сен анда ни- ниндер акыл сату, менә башта теге ниндер э, табигать пейзажларны бирү э, кыска хикәядә ул нитми, үзен үзе акламый. Озын хикәя язганда инде әнә Галимҗан Ибраһимовның мәсәлән бик оста оста бит хикәяләре. Бу инде бирә, ансын да ул бирә бит табигать ни менә камин әйтте бит. Кешенең нин э, күрсәтер син теге холкын, аның нин шушы вакыттагы э, халәтен күрсәтер син бирде. Табигать күренеше тик томалдан гына түгел. Менә монда табигатьнең бирәсең икән, э, бу кызның бәлки ниндидер бер аңа тагын башында ниндидер бүтән уй булырга мөмкин. Әгәр ул гашык булган нәрсәдер, теге малай май итеп бәрдем. Я көтеп көтеп йөрергә мәҗбүр. Менә шундый итеп байтсаң гына хикәя була димен. Бу үзе болай э, менә хәзергә хәтле хикәя түгел әлегә, әйе.

шул килешкән әйтсәң, саклап торсаң. Ул шунда эчендә синең белән бергә китә. Әйе, менә монда эшләрендә китмәсен өчен җыйдык без аларны. Аларның матур-матур әйберләре бар барсының да. Ну, теге э, шуңа Мин әйтем иде, менә мен кайсы, менә э, алмазга э, монда теге бераз тел чата әз генә. Моны кагалмыйсың. Тагын кемнеке? Районникенә бераз эшләргә кирәк. Аңсыз да әйттем. Ә Ркәл абый барыбер дә менә теге күп укыгыз э, дидегез бит, ә кемнәрне укырга менә шул сез таңлап киткән кешеләрне кемнәрне аларга укырга кирәк?
Ну, татардан безгә э, татар ну, саный инде, чөнки телне дә шомартыр өчен татар язучыларына күрә кирәк бит. Генетик. Галимҗан Ибраһимов э, хикәяләре. Әле мин күптән укыган бит инде.

Яңадан укып карыйсы килә, шуны сагынып тик үзең яшьлегең. Эш бит, түкесен дүрт бит. Ничек мин моңа сокланган икән? Инглизчә бу. Шуңа күрә язучының кайсы шәп, кайсы ни икәне вакыт үткәннән соң билгеле була. 15 яшендә син яратып укыгансың, 55-тә яңадан укысаң, ул бөтенләй яңа яклар белән ачылып китә. Башкорт кызы Гөлбикә ул гаҗәп бер әйбер икән. Ул безнекендә романның эчендә иде түгелме соң элек? Роман эчендә бу исә булган. Анда аерым киткәннәр, ул яңарак чыккан китап. Җыр җыр җыр башкорт арасына җибәрәләр мине. Мин дип сөйлим. Бер мирза мин аны уйладым инде бу я Сәлимгә Уфадан. Я Сәлимгә Җантурин булган, я Гайсә Еники булганда.

И шул кадәр билем башкорт эчәләр. Ә, башкортлар җир саткан дип бармыйчы. Ой, афоризмга әйләнгән бит, нәрсә ул, башкортлар җир саткан. Теге авылы белән исерекләр, җир сатканнар, туздырып бетергәннәр. Ни, синең

Бигрәк тә шул яшьләр журналында казантларын алып карасам да әкрен шулай.
Алсу да бардыр. Нәрсә турында язырга белмәгән шикелле язалар күбрәк. Ну, прозаика, әлбәттә, Ә сез хәзер э, язасыз дөньяны э, бераз тәҗрибә дә кирәк сүздә. Ул шигырьне теге шигырь Ә, ул эчтә кайнаган хисләр, ниләр, Bu гомумән яшьлек символы шул. Ә хикәя прозада әлбәттә инде тормыш тәҗрибәсе кирәк. Дөнья күрү, бөтенләй бүтән кешеләр белән аралашу. Алайса теге мәктәптән университетка, университеттан редакциягә шул ук кешеләр, шул ук Шуннан соң безнең бит бик безнең проза бик популяр